Essalamualeýkum hormatly telegörüjiler, eziz watandaşlar, Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň agzalary meni iki müň ýigrimi ikinji ýylyň on ikinji martynda geçiriljek Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlaryna dalaşgärlige hödürledi. Elbetde, maňa bildirilen bu ýokary ynam halkymyzyň bagtyýar şu güni, Eşretli ertiri üçin has-da jogapkärli we döredijilikli zähmet çekmäge meni borçly edýär. Türkmenistanyň iň belent wezipesine dalaşgär hökmünde, men ýurdumyzyň ähli welaýatlarynyň we Aşgabat şäheriniň saýlawçylary bilen duşuşyklar geçirdim. Welaýatlarda we paýtagtymyzda etmekçi bolýan işlerim barada gürrüň berdim. Saýlawçylar köp sanly sowallary berdiler. Olar beren jogaplarymdan kanagatlanandyrlar diýip pikir edýän. Hormatly Prezidentimiz Garaşsyz, Bitarap Türkmenistan döwletimiziň ykdysady kuwwatyny berkitmek, onuň halkara abraýyny artdyrmak ugrunda uly işleri amala aşyrdy. Syýasy, ykdysady, medeni babatda ägirt uly özgertmeleri geçirdi. ylmy esaslara daýanýan, oýlanyşykly düzülen maksatnamalary kabul edip, olaryň durmuşa geçirilmegini gazandy. Bu işler Türkmenistan döwletimiziň ösüşlerini üpjün etdi. Indi Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Biz ony Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyş diýip atlandyrdyk. Ösüşiň täze tapgyrynda bolsa, Biziň öňümizde has uly wezipeler goýuldy. Ata Watanymyzda asudalygy, howpsuzlygy üpjün etmek, durmuş-ykdysady ösüşi gazanmak, halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesini mundan beýläk-de gowulandyrmak, dünýäde parahatçylygyň, özara ynanyşmagyň höküm sürmegine ýardam etmek olaryň iň esaslarydyr. Geljek otuz ýylda ýurdumyzy gülledip ösdürmek üçin Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň taryhy mejlisinde Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy, Türkmenistany iki müň ýigrimi ikinji, iki müň elli ikinji ýyllarda, durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatnamasy kabul edildi. Men hormatly Prezidentimiziň syýasatda, ykdysadyýetde, medeni-ýaşaýyş durmuş babatda başyny başlan özgertmelerini dowam etdirjekdigimi, kabul edilen maksatnamalarda bellenilen işleri takyk ýerine etirjekdigimi ynandyrmak isleýän. Watanymyzda mukaddes Garaşsyzlygymyzyň otuz ýylynda, kemala gelen ösüş ýoluny dowam etdirmek, mähriban halkymyzyň ýaşaýyş-durmuşynyň ýokary derejelerini üpjün etmäge gönükdirilen maksatnamalary üstünlikli amala aşyrmak meniň öz öňümde goýýan baş maksadymdyr. Ata-babalarymyzyň beýik mirasy, halkymyzyň asyrlar boýy kemala getiren durmuş ýörelgeleri esasynda alnyp barylýan, medeni-ynsanperwer syýasatyny häzirki döwrüň milli ideologiýasynyň esasy ugurlarynyň birine öwrüp, jemgyýetde asudalygy, agzybirligi, ruhubelentligi gazanmak baradaky başlangyçlary doly goldamak bilen, bu ugurdaky tagallalary has-da ösdürmegi göz öňünde tutýan, Türkmenistan ýaş nesillere aýratyn üns berýän ýurtdur. Häzirki döwürde ýurdumyzyň ilatynyň esasy bölegi Garaşsyzlyk ýyllarynda kemala gelen ýaş nesillerdir. Bu nesil eziz Watanymyzyň geljegini gurujylardyr. Ýurdumyzyň ykdysady kuwwatyny has-da artdyrmak, intellektual ösüşini üpjün etmek, syýasy-jemgyýetçilik durmuşyny kämilleşdirmek, esasan, häzirki nesilleriň hemmetaraplaýyn taýýarlygyna baglydyr. Milli jemgyýetiň sazlaşykly ösüşiniň daýanjy bolan ýaşlar baradaky alada meniň esasy aladalarymyň biri bolar. Çagalaryň döwrebap bilim-terbiýe almagy üçin ähli şertleriň döredilmegini, ýaş maşgalalara hemmetaraplaýyn goldaw berilmegini, sagdyn durmuş ugrundaky tagallalary ýaşlar syýasatynyň baş ugruna öwürmegiň zerurlygyny aýratyn nygtap bellemek isleýär. Ýaşlar jemgyýetiň iň işjeň bölegidir. Bu işjeňligi ýurdumyzy ösdürmek baradaky beýik işlere gönükdirmek zerurdyr. Häzir dünýäde uly özgerişler bolup geçýär. Ylmy-tehnologik ösüşiň çalt depgini adamzat ýaşaýşyna, jemgyýetçilik gatnaşyklaryna, durmuşyň düzgün kadalaryna we ýörelgelerine öz täsirini ýetirýär. Bu ählumumy özgertmelere goşulmak we dünýä ösüşinde öz ornuňy berkitmek üçin döwletiň we jemgyýetiň bitewüliliginiň, ösüş ýörelgeleriniň, bilelikdäki tagallalarynyň örän möhümdigini, derwaýysdygyny bellemek gerek. Garaşsyzlyk döwründe Watanymyzyň beýik maksatlara beslenen ösüş ýolunda ägirt uly üstünlikler gazanyldy. Döwletimiziň binýatlyk esaslary, syýasy, kanunçylyk, ykdysady taýdan has berkidildi. Medeni-ynsanperwer ösüşlerimiz, milli mirasymyz hem-de häzirki zamanyň ruhy talaplary esasynda ýokary derejelere ýetirildi. Milli ykdysadyýetimize bazar gatnaşyklaryny ornaşdyrmakda amala aşyrylan özgertmeler, ýurdumyzyň ilatynyň iş bilen üpjünçiligini gowulandyrmaga, durmuş goraglylygyny üpjün etmäge, welaýatlarda zähmet bölüşigini kadalaşdyrmaga, ösüş maksatnamalarynda göz öňünde tutulan ärt uly taslamalaryň we başlangyçlaryň üstünlikli ýerine ýetirilmegine ýardam berdi. Halkymyz Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda amala aşyrylan beýik işlere mynasyp baha berýär. Maksatnamalaryň durmuşa geçirilmegine işjeň gatnaşýar. Döwlet tarapyndan öňe sürülýän syýasy-hukuk, durmuş-ykdysady, medeni-ynsanperwer başlangyçlary goldaýar. Munuň özi ähli ösüşlerimiziň gözbaşydyr. daýanjydyr, berkarar döwletimiziň baky sarsmazlygynyň kepilidir. Ýurdumyzy gülledip ösdürmegiň täze tapgyrynyň hem üstünliklere, ösüşlere beslenmegi ýurdumyzyň asudalygyna, döwlet bilen halkyň jebisligine baglydyr. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy Türkmenistany iki müň ýigrimi ikinji, iki müň elli ikinji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň milli maksatnamasy bolsa ösüşler bilen öňe tarap hereket etmegiň täze badalgasydyr. Hormatly watandaşlar! Bu maksatnama biziň geljegimiziň kepildir. Döredip, gurup bilýän millet hökmünde bütin dünýäde, halkymyzyň mertebesini has beýgeldjek ösüş ýoludyr. Bu ösüş ýoluny şan-şöhrata beslemek biziň el-ele berip, birek-birege düşünip, ähli gujur-gaýratymyzy bir ýere jemläp, zähmet çekip gazanjak ýeňişlerimize baglydyr. Bu işlerde bize güýç-kuwwat berjek zat Watan buýsanjydyr, il-ýurt sarpasydyr. Watanyma, il-günüme ak ýürekden, Yhlasly hyzmat etmegi kalbymda besläp, geljekde göz öňünde tutýan esasy maksat-niýetlerim şulardan ybarat. Türkmen halkynyň hemmetaraplaýyn bagtyýar durmuşynyň üpjün edilmegi, ilatyň ýokary derejeli şertlerde ýaşamagy, öz milliligi, dünýäniň öňdebaryjy, ynsanperwer medeni ruhy gazananlary bilen, aň-düşünjesini baýlaşdyrmagy ugrunda ýurdumyzda amala aşyrylýan özgertmeleri has işjeňleşdirer, türkmen döwletiniň, milli jemgyýetiň syýasy-hukuk esaslaryny kämilleşdirip, milli demokratiýany çuňlaşdyrmak, raýat jemgyýetini ösdürmek, halkymyzyň syýasy işjeňligini artdyrmak ugrundaky we saýlaw ulgamynyň işiniň ösdürilmegine, bu ugurda dünýä tejribesiniň giňeldilmegine ýardam berjek çäreleri işläp düzer. Döwleti we jemgyýeti dolandyryş ulgamlarynyň işiniň netijeliligini, aýanlygyny we jogapkärçiligini ýokarlandyrmakda täze özgertmeleri amala aşyrar. Halkyň hal-ýagdaýynyň ýokarlandyrylmagy bilen bagly işleri alyp barýan döwlet we hususy düzümleriň işini döwrebaplaşdyrmak baradaky tagallalary artdyrarys. Halkymyzyň esasy böleginiň, aýratyn hem, obalarda ýaşaýan ilatyň iş bilen üpjünçiligini ýokarlandyrmak maksady bilen, döwlet tarapyndan kiçi we orta telekeçiligi ösdürmeklige gönükdirilen maýa goýum syýasatyny işjeňleşdireriz. Halkyň öndürijilik güýjüni, azyk howpsuzlygyny üpjün etmäge, daşyndan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan harytlary köp öndürmek, eksporta niýetlenen önümçiligi ösdürmäge gönükdirmek üçin maksatnamalaýyn çäreleri giňelderis. Az üpjünçilikli hem-de zähmet işjeňligi çäkli bolan maşgalalara ýardam bermek, olaryň ýaşaýyş şertlerini gowulandyrmaga gönükdirilen çäreleri amala aşyrmak, ýurdumyzda her bir maşgalanyň özbaşyna, aýratyn, jaýly bolmagy, ugrunda alada etmek esasy maksatlarynyň biridir. Ýurdumyzyň durmuş-ykdysady ösüş mümkinçiliklerini giňden ulanmak, sanly ykdysadyýeti giňişleýin ornaşdyrmak, önümçilik bilen ylmyň baglanyşygyny işjeňleşdirmek arkaly makroykdysady görkezijiler boýunça ýokary derejeleri üpjün etmek ýakyn ýyllarda gazanylmaly netijeleriň biridir. Ähli ösüşleriň badalgasy bolan maýa goýum işjeňligini artdyrmak, milli maliýe ulgamynyň işini dünýä standartlarynyň talabyna görä ösdürmek, daşary ýurt hem-de milli maýa goýum mümkinçiliklerini ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň iň möhüm pudaklaryna gönükdirmek barada tagallalary ýokarlandyrmagy ösüşiň täze tapgyrynyň zerurlygy hasap edýär. Üstaşyr ulag geçelgeleriniň mümkinçiliklerini döwrebap ösdürmek baradaky möhüm işleri dowam etdirip, Beýik Ýüpek ýoluny, döwrüň talabyna görä, täze şertlere laýyk görnüşde dikeltmek ugrundaky işlere möhüm ähmiýet bermegi zerur hasaplaýar. Bu ugurda halkara hyzmatdaşlygynyň ähli mümkinçiliklerini öwrenmek, olary durmuşa geçirmek boýunça wezipeleri netijeli ýola goýmak baradaky talaplar hem öňde duran wajyp işleriň biri bolar. Milli ykdysadymyzy ösdürmegiň esasy daýanjy bolan nebitgaz pudagyny dolulygyna sanly ulgama geçirmek, uglewodorod serişdelerini çykarmaklyga, Täze ýataklary gözläp tapmaga we özleşdirmäge öňdebaryjy tehnologiýalary ornaşdyrmak, bu pudakda zähmet çekýän adamlaryň ýaşaýyş-durmuş şertleriniň ösdürilmegine ýardam bermek, önümçilik infrastrukturasyny döwrebaplaşdyrmak, turba geçirijileri we ýollary abat ýagdaýda saklamak barada çäreleri görmek häzirki döwrüň derwaýys talaplarydyr. bu talaplaryň ýerine ýetirilmegi barada alada eder. Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistan parahatçylyk söýüji, hoşniýetli daşary syýasaty bilen dünýä bileleşiginde uly abraý gazandy. Halkara gatnaşyklarynyň häzirki çylşyrymly döwründe daşary syýasat strategiýasynyň esasy ugurlaryny has-da ösdürmek zerurdyr. Çünki biziň ýurdumyz özüni örän möhüm geosyýasy, we geoykdysady ýagdaýy, dünýä derejeli tebigy baýlyklary bilen halkara syýasatynda täsirli orna eýe boldy. Halkara gatnaşyklaryny ösdürmegiň, döwrüň talaplaryna laýyk getirmegiň zerurlygy barha äşgär bolýar. Şoňa görä-de, ýurdumyzyň daşary gatnaşyklar babatdaky syýasy, guramaçylyk güýjüni dolulygyna şu ugra gönükdirmegi möhüm wezipe hasaplaýaryn. Ýurdumyzyň ylym-bilim ulgamynyň mümkinçiliklerini giňden açmakda dünýä derejeli ylmy düşünjesi bolan hünärmenleri, alymlary ýetişdirmekde halkara hyzmatdaşlygyny täze derejelere çykarmaklygy zerur wezipe hökmünde aýratyn nygtamak isleýär. Alymyň kökleri çagalar bagyndan başlap, ösmelidir we munuň üçin ylym-bilimiň basgançaklary dünýä standartlarynyň talaplaryna doly laýyk getirilmelidir. Ylmy döredijiligiň ýurdumyzyň we halkymyzyň durmuşyny ösdürmekdäki täsiriniň artmagy üçin daşary ýurtlar bilen ylmy hyzmatdaşlygyň pugtalandyrylmagyna üns bereris. Biziň ýurdumyzda saglyk ulgamy dünýä derejesinde ösdürilen kämil ulgamlaryň biridir. Saglygy goraýşyň maddy-tehniki binýadyny pugtalandyrmakda, bu ugurda hünärmenleri ýetişdirmekde ägirt uly işler bitirildi. Saglyk Milli maksatnamasy esasynda halkymyza lukmançylyk hyzmaty döwrebap esasda ýola goýulýar. Il saglygy, ýurt baýlygy diýlişi ýaly, adamlaryň saglygy baradaky aladanyň çägi ýok. Keselleriň öňüni almak, Bejermesi ýeňil bolmadyk keselleri öňünden anyklamak, lukmanlaryň hünär taýýarlygyny ýokarlandyrmak, ýurdumyzyň derman senagatyny ösdürmek ugrundaky işler dowam etdiriler. Ýokary derejeli sporty ösdürmek, köpçülikleýin bedenterbiýäniň ornuny giňeltmek barada ýurdumyzda ähli şertler döredilýär. Gurulýan stadionlaryň, sport meýdançalarynyň sany ýyl-ýyldan artýar. Paýtagtymyzdaky Olimpiýa şäherçesiniň Sebitde deň-taýy ýokdur. Sportuň, bedenterbiýäniň ýörüginde bolmagy, birinjiden, halkyň, esasan hem ýaşlaryň saglygy üçin ähmiýetli bolsa, ikinjiden, dünýäde ýurduň sport abraýynyň ýokarlandyrylmagyny şertlendirýär. Biziň ýaşlarymyz halkara ýaryşlarynda üstünlik gazanyp başladylar. Geçen ýyl türgen gyzymyz Ýaponiýada geçen tomusky Olimpiýa oýunlarynda üstünlikli çykyş edip, kümüş medala eýe boldy. Bu ugurda gazanylýan netijeleri ýokarlandyrmak üçin ähli zerur çäreleri görerin. Ýokary derejeli sportda Türkmenistany dünýä tanatmak meniň esasy maksatlarymyň biridir. Her bir halk dünýäde öz medeniýeti bilen tanalýar. Türkmen halky beýik sungaty, nusgalyk ýörelgeleri, medeni mirasy döredip bilýän halkdyr. Häzirki döwürde-de döwlet syýasatynda medeniýetiň aýratyn uly orny bar. Türkmen medeniýetiniň, milli mirasynyň, döwrüň ruhy gymmatlyklarynyň hem halkara derejesinde abraýyny artdyrmak baradaky maksatnamalary amala aşyrmagy göz öňünde tutýar. Türkmenistanyň syýahatçylyk mümkinçiligi uludyr. Şoňa görä-de, geljekde içeri hem-de halkara syýahatçylygyny ösdürip, bu pudagy diňe bir saglyk we medeniýet babatda däl-de, ykdysady taýdan hem bähbitli ugra öwürmek üçin ähli tagallalary ederin. Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistanyň Konstitusiýasynda halk döwlet häkimiýetiniň ýeke-täk gözbaşydyr diýlip kesgitlenendir. Biziň zähmetsöýer, Merdana halkymyzyň konstitusion hukuklaryny üpjün etmek döwlet Baştutanynyň esasy wezipesidir. Türkmen halky Garaşsyzlygyň otuz ýyllyk ösüş ýolunda özerkliligiň, erkanalygyň ähmiýetine düýpli göz ýetirdi, gadyr-gymmatyny ýürekden duýdy. Eziz Watanymyzyň saýasynda başymyz belentdir, abraýymyz ýokarydyr. Bereketli bol topragymyz! Belent daglardan akýan çeşme-çaýlarymyz, joşgunly derýalarymyz, gök deňimiz bereket, baýlygyň egsilmez çeşmesidir, bagtymyzyň gözbaşydyr. Asuda arassa asmanyň astynda Türkmenistan atly beýik döwletde durmuşyň gülläp ösmegi, dowamat dowam bolmagy üçin biz öz bagtyýar döwrümize, sarsmaz döwletimize guwanyp ýaşamalydyrys. Agzybirlikde. döredijilikli işläp, döwrümizi, döwletimizi has-da beýik etmelidiris. Geljege ynam bilen garap, öňe tarap buýsançly gadam urmalydyrys. Men halkymyzyň Garaşsyzlygyň mukaddes ýoluna, geljege tarap belent arzuwlar bilen gitjekdigine, ähli maksatlaryna ýetjekdigine ynanýaryn. Beýik maksatlardan doly bu ajaýyp ýolda hemişe halkymyzyň ýanynda boljakdygyma, onuň bähbitlerini gorajakdygyma ynandyrmak isleýärin. Eziz watandaşlar, ajaýyp geljegiň arzuw-maksatly ýolunda biziň hemmämize rowaçlyklar ýaran bolsun! Sag boluň!